He mea whakaae nā te rua mahara kia kuhu a Newshub ki tana putunga taonga e hora nei te petihana reo Māori hei tirohanga mā tātou. Are you Māori?
Āe, kāo, āe. 1,400 ngā whārangi, he mea waitohu e te hia mano tāngata, ā, ko te whakamīharotanga, Ko te nuinga, he, um. he Pākehā. Ehara, 30,000 waitohu te nuinga he Pākehā. E tautoko ana i te wero kia ākona te reo me te ahurea Māori ki ngā kura katoa o Aotearoa. Ka whaiwhai tonu mātou, hei tā Ranginui Walker, koira tērā tētahi o nā akoranga nui. Mō o te petihana. Kia hiwe ra!
Kia hiwe ra! Ko te 14 o Hepetema 1972, i amohia ake te wero e ngā mema o Ngā Tamatoa, ngā kaiwhakapūmau i te reo, me te huinga rangatahi ki Pāremata. most essential thing that we're trying we're trying to achieve is to make the public aware that the Maori language is not dead and has no real hope of dying. Ka tukuna te petihana ki ngā ringa o te Minita Take Māori i taua wā, o Matiu Rata, e te wahine nāna te kaupapa i kōkiri, e Hana Jackson. Good morning, Mrs Jackson. Nō muri mai, ka hui ngā mema ki ērā o Pāremata ki te āki tonu i te kaupapa. The government must immediately end its criminal procrastinations on on this issue. It is high time civilised multicultural attitudes took over from the ignorance born of white racism. Ko te huna kare i te rata mai, ko nā kaiwhakahaere i te mātauranga o te kāwanatanga. Ko Tamiiti tētahi o ngā reo taketake o te rōpū Ngā Tama Toa. Hei tāna, kotahi tonu te take i tautokona te kaupapa e rātou ko ana whanaunga o Tūhoe, Ka aro ake mātou i ētahi o mātou i roto i āna tamatoa, āe, ki te, ki tō rātou mamae, ā, kei te tangi tonu rātou ki te āhuatanga kāre rātou i te kōrero i te reo. Hei tā Iti, ehara ko te tāwari a ngā mana o runga te raru anake, engari ia ko te aro kore mai a te Māori. E māo ana i tātou, kāre noho rātou te tino aro ake ki te āhuatanga o tō tātou reo. I tau tēnā pāke, i taku mōhio e maha ana ngā pāke e mōhio ana au, e whai ana rātou ki te reo. Hai tā te Kaikōmihana Reo Māori a Rāwinia Higgins, nā ngā kaupapa here tāmi i aro kore mai ai te Māori ki tōna anō reo. Te āhua o ngā kaupapa here a te kāwanatanga kia

Ko te petihana o te tau 72 te tīmatanga o te huringa tai. Ka hua, ko ngā mahi pāpāho reo Māori, ka tū, ko ngā kōhanga reo me ngā kura kaupapa Māori. Ā, nō te tau 87 ka mana te Ture Reo Māori hei reo ōkawa ki tōna whenua ake. Mei kore rātou te hunga kārehe reo, ko tino kore pea tātou e eke ki. ki a tātou i konei, i tēnei wā. Heoi, kāre anō kia hora te reo ki ngā kura katoa. E ai ki ngā minita Māori mātāmua a te kāwanatanga, kāore a Aotearoa i te rite. E whai mana tonu ana te petihana nei? Ana, ana, ka nui ake pea te mana. Hei maumahara i te wā ka whakakotahi ai te iwi Māori, te iwi Pākehā hoki, kia ora ai te reo. Mārakerake te kite i te rite te motu i taua wā, ko te pātai anō ki a Aotearoa me ngā Minita Kāwanatanga, āe rānei, kei te rite rātou ināianei? Orini Kaipara, Newshub.
The official launch of this year's event was celebrated by thousands on Parliament grounds. But I wasn't just the capital that came alive with te reo. The event was streamed onto Muru-Raupatu Marae in Taranaki, where Māori activist group, Ngā Tama Toa, gathered to honour their late leader, Hana Te Hemara. Kei a Orini Kaipara ngā pitopito kōrero.
He hui whakaharahara ki Pāremata i te rā nei, muia ana te ātea e te tini ngerongero me ngā māngai kāwanatanga e kōrero ana, E waiata ana, e whakatairanga ana i te reo Māori. Ngā iwi e, ngā iwi e, kia kotahi rā te wānanui a Puketapu. Kererū noa ana ngā poho a te nui puku i ā te Minita Take Māori, i a Willie Jackson, e whakarewa nei i te rima ngahuru tau mai te tuatahi o ngā rā whakanui i te reo, whakanui hoki i te wiki o te reo Māori. We never forget, we never forget that fight. Inā te rerekē o tēnei rā i ō te rā i te tau iwa tekau mā whitu, i te kawenga atu a te kotahi rau pea tāngata i te petihana reo Māori ki Pāremata. He kaupapa i kōkiritia e Hana Te Hemara, e rua tekau mā rua noaiho te pakeke, tae atu ki tana tira hāpai ki a Ngā Tamatoa. Nana, and she wasn't a fluent speaker like myself, but fought for the, for the, for the reo.
I Muru Raupatu Marae i Taranaki, pōhiritia ai ngā mema mōrehu o Ngā Tamatoa, kua kaumātua ināianei, kua pōī atu ki te whakanui i te wahine e kī nei rātou nāna i eke ai te reo ki tōna taumata

Ahakoa i tawhiti mai te iwi nei i Pāremata, i reira tonu ngā whakaaro. Mokori anō i hono atu mā te ipurangi i whakanuia ai te kaupapa ki te wharenui, me te whakaoho i ngā whakaaro mō te āhua o te reo i aua tau rā ā moroki nei. You get the same sort of feeling 50 years later, that because we're not fluent speakers, but we're the fighters of the reo, there's still that sort of negativity towards uh, non, uh, non-speakers of Ngatama Toa. Mei kore ko Hannah Jackson, ko te momo i a rātou o ngā tama toa. Kua rea ake ngā pīpī o te kōhanga reo, ngā raukura o Te Aho Matua, Pēnei i ahau nei, he tohu nui tērā i whai hua ngā tohe a rātou i ngā tau 50 i mua. Hoi anō ngā mahi nui kua tutuki i ngā tau, ko te wero tuatahi i whārikihia, arā, kia ākona te reo me te ahurea Māori ki ngā kura katoa o Aotearoa, Kāre anō kia pahawa. Every teacher has to be able to speak te reo and teach in the reo and I mean not just for our children but for all children because that's also their heritage. You know, that's the only thing that makes them different from Canada or any other country. Hei te ata pō ka huraina te kanohi o Hana i tāngia e te ringatoi rongonui e Mister Gee, Koirā te pou whakamutunga o ngā kohinga kaupapa i whakaritea hei whakanui i te wahine nāna ngā tai pari i te reo i āki tae noa ki tōna hā whakamutunga. Orīni Kaipara, Newshub. Te reo Māori is still considered a vulnerable language. Some iwi dialects or mita are spoken more widely than others. So, iwi leaders are calling for more targeted support to help protect each mita. Newshub's Māori Affairs correspondent, Terina Kōwhai, has this report. Ka rawe!
Atu i moana. Tirohia na Tui Pelegia. Ki te King i Raiona. He rā e tō, he rā e ara mai. Ko Disney tētahi o ngā kaupapa hou e whakanui nei i te reo taketake o Aotearoa. Ko tana kiriata o te wā tētahi o ngā kiriata matua tuatahi kia ruku ki ngā mita e rima o te reo Māori. Happy Snowman! Ā, ko Frozen ka whai. Ko te pounamu nei o Ngāi Tahu, ko Hana O'Regan tērā i kōpoua hei kaiwhakamāori i te kiriata ki tana mita ake. Ko tērā he tauira o te momo rauemi ka taea e tātou Te Waihaka, mehemea kāore tātou i te noho mataku ki Kamita, ka noho māori nei. Nā O'Regan te reo o Ngāi Tahu i whakarauora, kātahi anō a Ngāi Tahu, a Kāi Tahu rānei, ka whakanui i te tuatahi o ngā whakatipuranga e mau nei ki te mita o te iwi. Heoi anō, o ngā iwi katoa, e ai ki ngā tatauranga mō te ora o te reo, ko Ngāi Tahu kei raro. Iti iho i te kotahi ōrau o tana taupori, He kōrero Māori. Ka rōpū e tuku ana i te pūtea ki te whakaorataka o te mita ā-rohe, nā te me, me te reo ā-rohe, nā te me ko tērā hoki he wahako te, te reo i whakakorehia, i patua, i takahia. E kōrero ana a O'Regan mō te ture kura taketake, tērā i whai kia whakapākehātia te tamaiti Māori. Ko te reo Ingarihi anake i whakaaengia ki te kura, ā, ko ngā tamariki Māori, kōrero Māori anake i Wepua. Nā te Kāwanataka tō tātou reo i takahi, nā te Kāwanataka tō tātou reo i whakamate. O te taupori o Aotearoa, kotahi ōrau noa iho he Ngāi Tahu, ā, waru ōrau he Māori. E whā tekau mā toru ōrau kei waho o te rohe e noho ana, tekau mā rua ōrau ka noho ki tāwāhi kē. Ko te heke i te wā kāinga he tū āhua e pā kau nei ki ngā iwi huri i te motu. Mōku ake, ko tōku mita, ko tōku reo te tūāpapa o ngā whakaaro, engari he mea honohono ki ōku whakapapa, ki ngā maunga, ki ngā moana o te takiwā o roto o Te Tai Tokerau whānui. Kei Rotorua a Heeni Brown, ka rīpoata o mua o Whakaata Māori e noho ana, ko ia tētahi i tohua ki te ohu whakatairanga i te reo ki te ao pāpāho. Ā, kīhai ia i mōhio ka whakatauria e ia he momo reo pāpāho, reo ā-motu rānei i ana mahi. Heoi kaha tonu te rangona o tana mita, tētahi o ngā momo e ono o te Tai Tokerau. He tūtohu ake, ana, tērā nā, nō te Tai Tokerau, tērā nā, nō Ngāpuhi, tērā nā, nō Te Upōuri, engari pēnā i roto ahau i roto o te Tai Tokerau, ana, kua whakamahingia ngā kupu pēnei i te whēke, te whakarongo, kaua ko te hakarongo me te hēke, na, kome mai rātou kua mōhio pū rātou he aupouri ahau. Tōna 80 ōrau kupu Māori e whakamahingia ana e ngā iwi, ko te 20 ōrau e toe ana, e ahu mai ana i ngā iwi kāinga. Hei tauira, e rite ana te reo o te iwi noho tuawhenua ki tērā o te kākā, me te tūī. E ai ki ngā mātanga reo ko tā te mita, he tohu i te tuakiri o te kaikōrero. He mea waiwai kia reo Māori te kāinga. Mō tēnā, mō tēnā kaikōrero Māori i te kāinga, e 2.8 te tinga o te taiohi Māori ki te kōrero i te reo. Engari e ora ai te reo Māori, pērā i ērā atu reo whakaraerae, me kōrero hoki ki ngā kāinga o iwi kē. Ka mutu, he wāhi nui tō ērā atu iwi, inā hoki mō ia kaikōrero Māori i te kāinga, e whā ira iwa te tinga o te taiohi tauiwi ki te kōrero Māori. Nā reira e tika ana kia whai ngā ākonga reo i tētahi mita, i te mita rānei o iwi kē, Me tika te whakahua, ā, me tika hoki te whakaaro, ā, ekari mehemea kai te tika ērā mea, tēnā, whakanuia, kōrorohia. Kōrorohia te mita o koutou! Ehara ko te pakanga mo te ora o te reo te pakanga anake, engari ia mo nga mita e mau nei i nga hitori me te mauri o nga iwi kainga huri i Aotearoa. Te Rina Kowhai, Newshub.

He aha ngā pātai hei pātai kia mōhio ko wai ia? Tata atu i te tekau tau tēnei wahine e tū ana hei kaiako Māori. Kia ora ko Van Hole o Lisio Maili toku ingoa, no Hāmoa ahau, i whanau mai au i tipu ake hoki ki te tonga o Tāmaki Makaurau, he kaimahi, he kaiako ahau nainei ki te kura o Sylvia Park. I tupu ake a Van Hou Lolesio mai Lia i tōna ake reo Hāmoa. Heoi, nā te ako i te reo Māori, tau ai ia i tōna tuakiri. Um so it was Samoan all the way up and then I started learning te reo and it wasn't until I learnt about um te reo Māori being revitalised that I realised our Samoan language is important too. E maha ana ngā ritenga i ngā ahurea e rua, ēngari e werohia e te reo hou i a ia. Ko ngā
reo i runga o te marae. So, i te ako mātou pana ki ngā whaikōrero, ngā karanga, ngā mōteatea. E tūmanako ana ia ka Māori ake nei te rere o te reo Māori i Aotearoa.

ia. Ko te whakaako i ngā rangatira mō āpōpō kia hono atu rātou ki te whenua me ngā iwi taketake o Aotearoa. Tōrerenuiārua Wilson, Newshub. A natural approach has been successful at tackling invasive weeds in the lakes around Rotorua. For the past year, Te Arawa Lakes Trust has been using uwhi or woven flax mats on the beds of three lakes. Here is Arohanui's story. Lake Roto mā, one of eighteen lakes in Rotorua, the homelands of Te Arawa people. These waters were once full of native aquatic life and kai. Ia kaura, koaro, kākahi, tuna, inanga, um, murihana, those kinds of ika that have sustained our people for

She is fearless and she is iconic and she is at home in Taranaki. It's been such a long time since I've even seen a photo of my queen, so it's just lovely to see something like this and have everyone here to honour her. E rima papa te kaitā o te whakaahua nā te ringa rehe Māori nei nā Mister Gee. Tekau rā noa iho ka oti i a ia, engari ko te tukanga, he wāhanga noa o tana hīkoi roa ki te whakamau i tōna reo rangatira. Ki au nei, ko te reo Māori, hei tutungia te hatete o taku ahi. Pērā i te tini e ako ana i te reo, toko iti ngā hoa kōrero o Mister Gee. Nō reira, ka noho ko āna mahi hei wāhi ako, whakangungu hoki. Pai te prakitihi te reo, pai te prakitihi ngā karakia katoa, ngā mihi katoa. Kei te aupikitanga a ia i tēnei tau, hei tāna, he motuhenga te tāmitanga reo. The hardest thing for us as Māori reclaiming our language is one is the expectation that we should know and secondly the shame and mamae of not knowing, you know. And we carry that as Māori and non-Māori don't have to have to contend with that. Ko tana kupu āwhina i a Ngāi Pīkoko ki te reo. Ko te tino ara ki te ako te reo Māori, ā, kōrero Māori i ngā wā katoa.
He toa tauā mō te reo me ngā toa

Ko te reo te take.